Helo a chroeso i'r fideo adolygu hwn. Dr Gwenan Haim ydw i, dwi'n darlithydd yn adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe ac ar y cyd gyda Dr Alex Lovell, dwi'n gyfrifol am fodiwlau ieithyddol yr adran, um, er enghraifft modiwl o'r enw Amlddiwylliannedd a'r Gymraeg, sydd yn edrych ar effaith mewn fido yng Nghymru ac yn benodol effaith mewn fido ar y Gymraeg a chwestiynau o hunaniaeth, perthyn a chymreictod. Os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe, Cofiwch fynd i'n gwefan ni a hefyd ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol, ar Facebook, Instagram, Twitter ac hefyd ar ein sianel YouTube newydd, gael y manylion diweddaraf. Ymlaen felly at ffocws y fideo. Nod y fideo hwn yw eich helpu chi i ddewis, ymchwilio a mynegi barn ar bwnc llosg fel rhan o'r asesiad di-arholiad Safon Uwch. Y pwnc dan sylw heddiw yw mewnfudo. Mewnfudo yw un o bynciau llosg yr unfed ganrif ar hugain, ac mae hyn oherwydd bod cynifer o bobl yn gadael eu gwledydd er mwyn chwilio am fywydau gwell mewn gwlad arall. Yn wir, erbyn heddiw, mae yna 272 miliwn o fewnfudwyr yn y byd, ac mae hyn yn cyfateb ar ryw dri ym mhob deg person. I nifer fawr ohonynt, maent yn gadael oherwydd rhesymau megis rhyfel, erledigaeth neu broblemau ariannol. Ac mae rai, mae'n siŵr bod chi wedi gweld ar y newyddion, yn gwneud teithiau peryglus iawn, er enghraifft yn croesi'r môr mewn cychod bach er mwyn cyrraedd gwlad diogel. Serch hynny, Mae nifer o lywodraethau gwledydd mawr, megis Prydain, Ffrainc, yr Eidal, yn anfodlon iawn gyda'r nifer o bobl sydd wedi bod yn cyrraedd ac yn ceisio amloches yn y gwledydd hyn. Ac mae nifer yn honni bod hyn yn rhoi pwysau gormodol ar y gwledydd yn gyffredinol, er enghraifft ar economi y wlad neu ar sefyllfa iechyd neu addysg y wlad. Mae mewnfudo hefyd wedi bod yn bwnc llosg amlwg ym Mhrydain, yn benodol yn dilyn at y bleidlais Brexit yn 2016. Mae rhai partïon gwleidyddol wedi hyrwyddo'r syniad bod gormod o fewnfudwyr ym Mhrydain er mwyn ennill pleidleisiau a gan bwysleisio bod mewnfudwyr yn cymryd swyddi pobl eraill ym Mhrydain. Yr honiad yw y byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu y gall Prydain reoli'n fwy effeithiol pwy sydd yn ymsefydlu ym Mhrydain, gan gynnwys pwy sydd yn ymsefydlu yn Lloegr, yn yr Alban, yng Ngogledd Iwerddon ac yng Nghymru hefyd. Does dim reolaeth gan Gymru dros bwy neu ba fenbidwyr sydd yn dod yma. Mae hynny'n cael ei reoli gan Lywodraeth Brydain. Serch hynny, mae nifer o fewnfudwyr yn cael eu symud o Loegr i Gymru gan y Llywodraeth, y Swyddfa Gartref yn benodol, ac o ganlyniad, mae mewnfudo ryngwladol wedi dwblu yn y deng mlynedd diwethaf. Y cwestiwn, wrth gwrs, yw beth yw'r effaith ar Gymru? Ac yn sicr, beth am y Gymraeg? Yn ôl Hywel Jones a sgrifennodd erthygl i bbc, mewnfudo yw un o'r prif ffactorau sydd wedi effeithio ar y nifer sydd yn siarad Cymraeg. A dyma rai ystadegau i gefnogi hyn. Yn ôl cyfrifiad 2011, mae cynnydd raddol wedi bod yn y nifer o fewnfudwyr sydd yn ymsefydlu yng Nghymru. A gallwch weld ar y graff, Mae mewnfudwyr o Loegr yw'r grŵp mwyaf o fewnfudwyr yng Nghymru. Er hynny, mae'r grŵp arall sydd wedi eu lliwio'n goch, sef mewnfudwyr o tu allan i Bryden, hefyd wedi bod yn cynyddu'n raddol, ac erbyn heddiw, mae dros dreian o boblogaeth Cymru yn cael ei geni y tu allan i Gymru. Mae'r graff nesaf yn dangos, y mwyaf o fewnfudwyr sydd yng Nghymru, y lleiaf tebygol ydynt o siarad Cymraeg. Mae'n amlwg hefyd, y hynna a mae'r mewnfudwyr, y lleiaf tebygol ydynt o allu siarad Cymraeg. Wel, beth felly yw goblygiadau mewnfudo ar yr iaith Gymraeg? Mae'r sleid yma yn dangos yn eglur, er gweitha addysg Gymraeg, mae mewnfudo yn cael effaith negyddol ar y nifer sydd yn siarad Cymraeg, ac mae yna gostyngiad net o 2,000 o siaradwyr Cymraeg y flwyddyn. Ond os rhaid i fewnfudo fod yn her i'r Gymraeg, a all mewnfudo fod yn gyfle i'r Gymraeg? Yn sicr, dyma beth mae gwledydd eraill wedi ceisio ei gwneud, megis Catalonia yn Sbaen a Quebec yng Nghanada. Maen nhw wedi ceisio hyrwyddo eu hieithoedd nhw i fewnfudwyr. Ydy yn bosibl felly i fewnfudwyr ddysgu Cymraeg? Wel, mae rhai ysgolion wedi bod yn hyrwyddo addysg Gymraeg i fewnfudwyr, ac mae nifer yn y gymuned Gymraeg hefyd wedi dangos cefnogaeth i geiswyr lloches a ffoaduriaid. Yn ogystal â hyn, mae ymdrechion wedi bod i greu dosbarthiadau Cymraeg i ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Un enghraifft o hyn a welwch yn y llun yw dosbarth Cymraeg yng Nghasnewydd i fenywod sydd yn ffoaduriaid. Er nad oes strategaeth swyddogol i fewnfudwyr dysgu Cymraeg fel sydd ar gael ar gyfer y Saesneg, mae datblygiadau yn y blynyddoedd diwetha wedi galluogi nifer o fewnfudwyr i ddysgu Cymraeg ac hyd yn oed dod yn rhugl yn y Gymraeg. A dyma Wel da pawb, uh, Joseph ydw i, uh, dwi'n dod yn wreiddio o Arfordir Ifori, neu Traeth Ifori, yn gorllewin Africa. Wel, uh, dwi'n byw yng Nghymru uh, ers uh, 2018 ar ôl uh, gyrraedd i Gymru uh, ar ôl penderfyniad uh, Swyddfa Gartref symud fi yma yng Nghymru fel yy fel yy cyswir lloches. Wel, um, pam benefnais i dysgu Cymraeg? Y prif reswm yw uh, barn. Wel, achos yn fy marn i, mae'n normal i fi. Os dwi'n byw mewn gwlad, mae'n normal i fi siarad yr iaith, yr iaith yr wlad. Ie, yeah, mae'n normal i fi. Wel, mae rheswmau arall eraill, efallai, yw integreiddio, i hoeliso fy integreiddio yn y cymuned Cymraeg, yn y cymdeithasol. Diolch i'r iaith, i'r iaith Gymraeg, dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau ac dwi wedi estyn fy uh, rhwydwaith gymdeithasol, rhwydwaith cymorth gymdeithasol, felly mae'n wedi fel helpu. Ac uh, dwi wedi cael mwy o cyfleoedd i ffeindio swydd. yng Nghymru, yma yng Nghaerdydd. Wel, rheswm arall efallai yw um, activities ydw i sy'n helpu gyda ieithoedd lleiafrifol. Ie, yeah, felly dwi'n uh, dwi am, uh, amrwymedig yeah, gyda, gyda achos yma. Ac ie, um, yeah, dwi'n meddwl um, hefyd, uh, wel, pa, pa reswm ar, arall, ie, yeah, uh, dwi'n cofio. Ie, yeah, felly barn, uh, uh, actif, actifiaeth, ac wedyn, ie, yeah, reswm bwysig iawn. Dysgu Cymraeg a siarad Cymraeg i fi yw ffordd o ddangos barch i'r diwylliant y bobl sydd wedi fy nggroesawu i yn Cymraeg, yng Nghymru yma.